אינמיטן די שמועס רופט זיך אן א בחור אינטערסאנטע זאך, אינטערסאנטע זאך, יארן צוריק בין איך געווען ערגעץ אין א קעמפ מיט א בחור, האט מיך זייער געטשעפעט, מיך מורא'דיג מבזה געווען, מיך אזוי געטשעפעט וועגן ברסלב, ער האט מיך אזוי געטשעפעט וועגן ברסלב, און אינטערסאנט איז אז ער אליינס איז אויך מקורב געווארן יעצט, אזוי רופט זיך אן א בחור, זאג איך אים גיי זאג אים עס. גייסט זאגן וואס ס'קען זיין א יעדע דער מענטש גייט ליידן א גאנץ לעבן, ס'דא אמאל א מענטש ער כאפט אפילו נישט ער געדענקט אפילו נישט איינעם געטשעפעט, גייסט זאגן דו ווייסט דו האסט מיך געטשעפעט, דו האסט מיך געטשעפעט בעט מיך איבער און איך וועל דיר מוחל זיין, איך וועל דיר מוחל זיין, איך האב שוין אסאך מאל געהאט, איך בין צוגעגאנגען צו איינעם אויפן גאס און איך זאג אים א גוט שבת, קוקט ער מיך אן, גוט שבת, זאג איך אים דו ווייסט איך האב געזען א קליפ ווי דו מאכסט א פראטעסט קעגן מיר יארן צוריק דא אין וויליאמסבורג, דו האלסט א טאוול קעגן מיר, דו האסט מיך איבער בעט, דו האסט מיך פארשעמט. וואקט ער אוועק פון מיר, זאג איך אים, קענסט מיך יעצט זאגן אז מ'זאל, קענסט מיך יעצט איבערבעטן? האט ער אוועק געוואקט, זאג איך אים, זאג מיך, זיי מיר מוחל, האסט מיך, האסט מיך, האסט מיך פארשעמט אויפן גאס. דא קומט ארויף א אינגערמאן אין בית מדרש, דא געווען עפעס א שמחה, א ברית, און דער מוהל האט זיך אלץ תלמידים וואס קומען מיט מיט אים, וואס לערנען זיך אויס, קומען זיי קוקן די ברית, שוין קומט אריין א אינגערמאן דא, און ער קומט צו צו מיר, ער גלערנט מיר אין ישיבה. ער געלערנט אין ישיבה, אבער נאכדעם איז ער אריינגעדרייט געווארן אין עסקנות, מ'גייט מיך, מ'גייט, מ'גייט ארויס ווארפן יואל רויט פון ווילימסבורג, און כ'האב געזען א קליפ, איינער האט אפגעכאפט א קליינע, א קליינע שטיקעלע קליפ פון די פראטעסט וואס איז געווען אויף לי עוועניו, א גאנץ לי עוועניו אראפגעוואקט מענער מיט פרויען מיט דאסקנים, יואל רויט ארויס פון שטאט! יואל רויט ארויס פון שטאט! לאך, וואס לאכסטו?

זייער שיין, כ'האב א שיינע בית מדרש, אבער דו דארפסט מיך איבערבעטן זאג איך אים, קוקט ער מיך אן זאגט ער איך האב געזען א קליפ ווי דו שרייסט מיין נאמען אויף די גאסן, דו האסט מיך פארשעמט אין די גאסן, ווערט ער אזוי בלאס ווייס, זאג איך אים איך, זאג מיך יעצט זיי מיר מוחל און איך בין דיר מוחל, אבער בעט מיך איבער, בעט מיך איבער. וואקט ארויס, זאג איך וואס איז אזוי שווער איבערצובעטן, בעט מיך איבער. זאג איך פאר דעם בחור ביי ביי די סעודה, דו ווייסט, איינער האט דיך געטשעפעט? איינער האט אויסגעטרינקען דיין בלוט? יענער געדענקט אפילו נישט. גיי צו אים, זאג אים, אפשר וועט ער ליידן א גאנץ לעבן. נישט אפשר, ער גייט ליידן א גאנץ לעבן. א מענטש טרינקט אויס יענעמ'ס בלוט? רופט זיך אן איין געמיינדע, האט איך האב מיטגענומען א ח, כ'האב א חברותא וואס כ'לערן מיט אים יעדע וואך שבת פארטאגס לערן איך מיט אים זוהר, האב איך אים מיטגענומען דארט, שוין, יאסי, דא א חשוב'ן אינגערמאן, א מלמד ביי אונז. זאגט ער מיר, ווען ער איז געווען א יונגל, אין יענע יענע קעמפ, האט אים עפעס א אויך עפעס א עלטערע יונגל געגעבן א פראסק צווישן קינדער, דו ברסלב'ע ווייסט א ברסלב'ע ברסלב איז דאך גארנישט, ברסלב איז דאך גארביטש, מ'קען געבן פעטש, מ'קען גנב'נען פון די ברסלב און מ'קען אזוי ווי אין ר' נאס'ס צייטן איז געווען א גרויסער רבי וואס ער האט ארויסגעגעבן א קול קורא, איך האב עס, דיסמאל איז געברענגט, יאנקל האט מיר געברענגט די נוסח הקול קורא ס'איז ס'איז נאך דא צו באקומען, אז ער זאגט צו א חלק פון זיין עולם הרבה ווער ס'טרויעט דערפון א ברסלב'ער חסיד.

וואס? א רעבע? א שמעבע? וואס ביסטו? א וואס ביסטו? א כ'ווייס נישט וואס. איז נאך דא היינט עפעס מעדרעש על שמו ועל זכרו? איז דא דא איינער פון מיין משפחה האט געפענט דער געווארן א רב על שמו ועל זכרו? כ'וועל נישט זאגן די נאמען דא. ער שרייבט און ער געט אוועק א חלק פון זיין עולם הבא ווער ס'קען צונעמען א פרנסה פון א ברסלב'ער, ווער ס'קען וויי טון א ברסלב'ער, און ווער ס'קען נעמען א ברסלב'ער און פארברענען און אויסשפרייטן זיין אש איך ווייס נישט ווי, געבט ער אוועק א חלק פון זיין עולם הבא. דו הערסט? פון דעמאלטס און ווייטער איז עס ווער ס'קען, אה ביסט א ברסלב'ער, ביסט דאך א ברסלב'ער, דו האסט א פראסק. אויף סתם אין אין די אינגערמאן מיין חברה פארציילט מיין חברותא פון זוהר פארציילט מיר די יוסי אז אינטערעסאנט אז דער דער עלטערער בחור וואס האט אים געגעבן א פראסק האט חתונה געהאט און אינטערעסאנט אז ער קומט צו די שירעם דא און נו זאג איך אים די פארוואס גייסטו און איך ווייס צופעליג אז יענער מוטשעט יענער מוטשעט זיך מיט קינדער האט נישט קיין קינדער האט נישט קיין קינדער שוין פאר פיר פינעף יאר מען וועט זעהן צו די וועסט די מעשה האט זיך ענדיגן שיין זאג איך אים די ווייסט די קול המון יעצט מוצאי שבת און זאגן דו ווייסט דו דארפסט מיך איבערבעטן, דו האסט מיר געגעבן א פראסק אין קעמפ אין פארנט פון קינדער, דו האסט איך האב געוויינט נאכדעם, דו האסט מיך פלעין פארשעמט ווייל איך בין א ברסלב'ער, אפשר האט ער נישט קיין קינדער וועגן דעם? זאגט ער מיר יא איך ווייס, סיי ווי מוחל, יא אבער ער דארף איבערבעטן. אינטערעסאנט, נעכטן בעט איך, האב איך א חתונה, מיין משפחה חתונה, שוין, בעט יצחק טו מיר א טובה טראג מיר צו, עס איז געווען קאלט, איך האב נאך א יצחק, איך האב צוויי יצחק, יצחק רוטנער און יצחק ליכטנשטיין, ביידע זייער חשוב'ע קינדער, טראג מיך צו צו א חתונה ווי א משה, שוין, און איך טרעף דעם יונגערמאן, און איך זאג אים קום ארויס אינדרויסן, פרעג איך אים שוין דא עפעס ביי דיר נייעס, עפעס חדשות, זאגט ער מיר ניין, ווארט אויף קינדער. איך וויל קומען די זייט, איך וויל דיר עפעס פרעגן. דו געדענקסט אפשר דעמאלטס און דעמאלטס ביסט געווען א קינד, א גרויס קינד, איך ווייס א דרײַצן יעריגע קינד, און דו האסט געגעבן א פראסק פאר א יונגערע יונג. איך געדענק נישט פונקטליך געבן א פראסק, איך געדענק, איך געדענק אז ער איז געווען די ברסלב'ע און מען האט זיך אונטערגעהאלטן. זאג איך אים, אפשר ווארטסטו אויף קינדער וועגן דעם? אפשר ק. זאג איך אים, אדרבה, שישי, איך בעט אים יעצט איבער, תשובה זאל מיר יעצט געבן די נאמבער. שוין, איך האב אים געגעבן די נאמבער און. ביי מיר איז קלאר, קיינער האט געטשעפעט נאך איינעם, אויב איינער טשעפעט איינעם, אויב איינער איז איינעם מבזה, דארפסטו איבערבעטן יענעם אז נישט זאלסטו ליידן.